Get sense and make we use am learn. Who say spirit no dey e no dey exist? Who say spirit who don die no fit fight for himself? Who say him who don die don rest? Listen to this video, this video is for you. Let's go to the video. There is this person, he's from Abia state, Umuahia, you know, that is East Nigeria state, Umuahia. Now this thing for happen so. There is this person, he dey live for abroad, then he decide to travel back to Abia State, that is Umuahia, as e decide to travel from abroad to uh, Nigeria, let me just dey say Nigeria, but where the thing for happen na from Abia State, Umuahia, na there the thing for happen for Imo place, Igbo, Igbo side, you know, East Nigeria. This guy dey stay for abroad, then he come travel to Nigeria, he come go him village, then he come dey there. As he come dey there, his stepmother come cook for am. As e stepmother cook for am, e stepmother come poison the food when e cook for am. As e stepmother see say e poison the food when e cook for am, the guy no die, the stepmother, boyfriend and the stepmother dem start to dey chook chook the guy. Then the guy come kpeme. As the guy come kpeme now, hmm, na here I say make una listen, those who think say there is no spirit, who don die don die, who tell you? Who tell you? Who tell you? Odomah camera dey prove a lot, people still dey argue. You know, this guy, as they don't buy him, they can't go bury him. And they bury him, finish, now the guy start to they appear to a friend. They say, well, this one, one, and eh, one of this friend, like person when they close or person when you trust. He come dey appear to am say his stepmother poison am stepmother stepmother don kill am his stepmother poison am say he go just appear to the uh, to the guy you know and as he dey appear to the guy he go still appear to another of him friend his stepmother don kill him stepmother poison him Him stepmother kill him, no, come dey appear to all him friends dey go. Na him dem say dem, some of him friends dem come start to dey communicate, dem come come, dem come go the eh, the stepmother house. Where is this our friend? The stepmother say dem no see am. Video dey but because of YouTube, I no put, I go make sure say small video to tell una, make I, make una believe say na true life story

You know say na film for dey watch all those things. This one na live story, live story. E just dey happen today so. Na somebody send am for me and e explain am to me. Me, I no dey hear Igbo, you know. Na im the guy appear to im friend say, No, make dem go see where dem bury him. Dem don poison him. Na im dem start to dey beat the woman say, Where you put our friend? Where you put our friend? Dem start to dey beat am. As dem start to dey beat am, na im dem say whether na the spirit come still tell dem say, See where dem put put him or na the woman come carry am the woman and im boyfriend come carry the um, youth go meet go where they bury the boy put the video there oh, where they dig the guy the guy nakedness the guy you know body part don't swell up but he never burst my people are you still there say there is no spirit so who don't die don't die If you kpai pesin and no be death and God no sign am put, He go fight you with He last strength. God go add He blessing because what God say He want to do, you just shut it. Which kind jealous abi heaviness? Your own stepson, your own. You see why many children Many all those step children because their mother mind e e pass charcoal you know back of pot as our Africa back of pot I even get one like that as e take black some of our women na so their mind take black their pikin nothing dey happen to them their mama wickedness if your step son better step son wan even collect food for your hand and eat for e belle e trust you Mm, e trust you. That kind step son, you know say if e better, Europe hard, abroad hard. You go even ba na this guy struggle. I wan go see my father's land. You go ba before you even fit pay ticket. He struggle. May he go see e papa land. I'm not sure say this guy he get mama. I no know. I no sure. I no sure say he don still get father. His father don die. Then this is stepmother now. He come dey him papa house now. Maybe he think say he wan go follow am drag property. Or maybe he don dey jealous am right from the beginning. Now he wan take kpai am. You just buy your step your stepson no be your son. Children no know wetin man or woman do o. Na born dem born the children. They just born the children for the family. Children no know wetin they do. If na im mama wrong you, no be the pikin wrong you. Why you taking somebody life, life wey you know say you no fit give person? Why? Pesin wey e dey abroad, e even travel from all di way from abroad come village come even collect something for your hand, e dey struggle, e no fit still die with di poison, una start to dey dagger am with your boyfriend. My pipo, na im dis my east pipo dey vex. Dem naked am, dem naked di woman but I no fit put di video but if you want am, I can send am to you in private. You know, dem naked di man and di woman, dem dig di guy dead body come outside. Dem dig di guy dead body come outside. if you dey watch this my video and you get bad mind towards your neighbor, please change. Bad mind no dey pay. Wicked thing no dey pay. Na good thing still dey pay pass. If somebody kpeme you with your good, in fact, your reward is in heaven. But if you kpeme somebody because of heaviness and jealousy, your in fact, you will receive the punishment for this earth in the heaven also. Whether you go even say heaven, you go receive am. If anybody offend you or you dey see somebody, e dey pain you, you no wan even see that person, stay away from that person. For you to poison that person, just stay away, let the person dey, let the person be. No take life when you no fit give. Undermine say you don even die, as e just be, man. you just take you woman woman for that matter wetin you think say you and this your boyfriend una fit gang up kill human being wetin you feel say e no fit still kill you or the man wey dey inside wetin you think say this woman no fit still kill you as e fit kill his his stepson wetin you think abeg if you dey there my people we when we remain make we dey use our sense look well Know who love you, know who no like you. I know some people go smile you go think say dem love you but inside dem is deep. That position wey you dey, that thing wey you dey do, dem dey heavy you, dem dey jealous you or that position wey your pikin dey, dem dey heavy am. Dem dey find abeg kawa. Yes, stay on your own.

Una understand because of YouTube I dey restrict some word when I dey talk. My people I sympathize with the guy if he get wife, if he quick am marry, if he quick am born. I felt pity for his children, for his wife wey he leave. I no believe say this guy get wife, I no um he get mother, I no believe say this guy get mother. I feel pain, I feel sorry. May he so rest in peace. He fight, Undermine say e e die, e no come back again but e fight, e degrace dem, dem nicked the woman and the man, una need to see the video, dem nicked dem, dem nicked dem, who die better pass dem? Those kind of human being, their head no ever correct, dem nicked dem, e fight, e say no papa, no mama, who go dey there to fight for me? Maybe e no even get brother, na only him one dem just born, ah one head God, ah maybe na only him one dem just born, e say no, I will fight, he fight, He fight. If you think say spirit no dey exist, I believe with this story, you go know say spirit dey exist. No think say you just take somebody life. Life when you no fit give, if you take am, e go haunt you all the day of your life. Don't ever take somebody's life because you can't give life. My people, na so I see am. The thing touch me. As I dey even dey talk am, the thing touch me. Watch the video, e touch me. Now e come be like story I dey tell una story but the video still dey. I go leave some video wey I know say e no affect my channel so that make una get some maybe when dem dey dig maybe I no fit quick I no show the boy because the boy ma e dey outside I no show am well you know I just show some parts e get one part when one of our brother for talk too dey long pass like thirteen minutes fifteen minutes at least ten minutes fifteen minutes you know i go see how i go fit take manage am i beg don't ever take someone's life na this one i get to talk wetin una get to talk my people is it good to take someone life or it's not good to take someone life now drop una own opinion stepmother takes his stepson life maybe because of property or because of heavy or jealous i'll see you in my next video